allem se wouer huelen, se eescht huelen a se als gläichberechtegt Partner abezéien, sief dat um Niveau vum Austausch vun Ideeën, fir Problemer ze identifizéieren a Léisungen ze sichen, fir virunzekommen, Perspektiven a Weeër fir eng méi gerecht Verdeelung z'organiséieren a preventiv ze plangen, dass déi sozial Ongerechtegkeeten ofgefiedert an opgehuewe ginn, déi natierlech Ressourcen erhalen an Alternativen zu hirem Schutz entwéckelt ginn a déi demokratesch Rechter wouer geholl ginn an ausgebaut ginn. Déi bestehend Strukturen, Schäfferot, Gemengerot, konsultativ Kommissiounen, sinn Instrumenter, déi oft an hirer eegener Logik verfaange sinn a wa se bis installéiert sinn, ëmmer nom selwechte Muster funktionéieren. Eng Majoritéit an eng Oppositioun sti sech géintiwwer, als Représentant vun de Biergerinnen a Bierger vun der Gemeng souzesoen. Alles gëtt delegéiert. Schléisslech hunn déi gewielte Mandatäre jo en Optrag vun de Biergerinnen a Bierger kritt. Et besteet keen Austausch a keng Transparent tëschent dem Schäfferot an dem Gemengerot, virun allem vis-à-vis vun deem Deel vun der Oppositioun, D'Decisioune ginn awer vun engem ganze Gemengerot gestëmmt, deen zum Deel dann awer net iwwert all Aspekter informéiert ass a laut Gesetz fënnef Schaffdeeg am Viraus d'Dossieren an Tagesuerdnungspunkte consultéiere kann. Am Prinzip sollen d'Dossieren an de consultative Gemengekommissiounen, wou all d'Parteien, natierlech erëm no Muster Majoritéit, Oppositioun, zesummegestallt sinn, déi virbereeden an als Experten den Avis un de Gemeng un de Gemengerot weiderginn. Dat geschitt kaum a bis guer net. Jee no Temperament vun de Kommissiounspresidentinnen a Presidenten sinn d'Kommissioune méi oder manner aktiv, organiséiere sech selwer deen een oder aneren Event. Mat wierklecher konsultativer Aarbecht huet dat oft näischt ze dinn. Dës festgefuere Muster, déi dozou féieren, datt vill Gemengepolitiker Verantwortung mat Muecht verwiesselen an d'Gemengepolitik als Sprangbriet fir als Deputéierten an d'Chamber gewielt ze ginn, gëllt et ze duerchbriechen. Dofir gesi mir als déi Lénk d'Gemengepolitik e wéineg anescht. Grad an de Gemenge kann ee par excellence op ville verschiddenen Niveauen all d'Leit mathuelen. hir Stëmm wouer huelen, also net hir Stëmmen, an en Deel vun der Verantwortung mat iwwerdroen. Beispiller, Kannergemengeréit a Jugendgemengeréit kéinte kloer Kompetenzen an e bestëmmtene Betrag zur Verfügung gestallt kréien, fir hir Besoinen ze definéieren an ze verwalten. Vläit entsteet dann och emol eng Spillplaz, déi net TÜV gepréift ass an am Räisbriet entstanen ass, mee wou mee wou e Bullislach ass a wou ee mam Ball ka spillen, sech verstoppe kann a Fänkches spille kann. Déi Jugendlech kënne reegelméisseg hir Proposen ënnert sech diskutéieren an ausschaffen an dann dem Gemenge an da vum Gemengerot gehéiert ginn, deen hir Fuerderungen dann awer och ëmsetzt. Si sollen hir Jugendhaiser a Projeten och selbst verwalte kënnen. An och eis eeler Matbierger sollen hir Erfarunge mat abrénge kënnen. Och si sollen iwwert d'drëtt Alterskommissioun eraus sech un de Verwaltunge vun alternativen interregionale Wunnstrukturen zum Beispill bedeelege kënnen. Mir hätte gären, datt net sporadesch, ma reegelméisseg a systematesch Assises de citoyenneté organiséiert ginn, wou d'Bedürfnisser vun de Leit selwer identifizéiert ginn an Aktionspläng ausgeschafft ginn, och vun deene Biergerinnen a Bierger, déi nach kee Wahlrecht hunn, mee och hir Stëmm muss wouer geholl ginn. An engem Pacte d'intégration soll och d'Abanne vun eisen auslännesche Matbiergerinnen a Bierger garantéiert ginn, eng Iwwersetzung An déi verschidde Sproochen ass hei selbstverständlech bei alle Publikatiounen, och de Gemengerotsberichter, Fester a kulturell a sportlech Veranstaltunge sollen dat berücksichtegt ginn. Dat gëllt selbstverständlech och fir eis Bierger mat spezifesche Bedürfnisser. Déi Lénk mécht sech och staark fir eng Vereinfachung vun den Aschreiwungsprozedur an d'Ofschafe vun der Openthaltsdauer, fir sech an d'Wielerlëschten anzedroen. Eng verstäerkte Participatioun vun de Frae kann een net mat Poschecampagnen oder Unisex-Kostümer erreechen. Wann een d'Frae wëll eescht huelen, da mussen d'Gremien paritéitesch besat ginn. Esou wieren weder Mann nach Fra diskriminéiert, mä gläichberechtegt Partner. D'Gläichstellung vu Mann a Fra kann nëmmen zesummen erreecht ginn. Dofir muss awer offen iwwer Diskriminéierung geschwat ginn an a reegelméissegen Aktiounspläng doriwwer informéiert a géigegesteiert ginn. Dofir brauche mer staark Gläichstellungsämter a gréissere Gemengen oder am Verbond an de Regiounen. D'Budgete sollen no de Prinzipien vun Gender Budgeting opgestallt ginn, dat heescht, dass sech d'Gemengen esou och finanziell Instrumenter ginn, fir géint Geschlechterdiskriminéierung unzegoen, dat heescht zum Beispill spezifesch Sensibiliséierungsprojete fir Jongen oder Männer, fir Meedecher oder Fraen und transgender Mënschen. Doriwwer eraus hunn d'Gläichstellungsämter nach eng aner Funktioun, nämlech och Diskriminéierungen, säm, all Diskriminéierungen och vun eise Bierger mat spezifesche Bedürfnisser anzegoen. Fir dass eng effektiv Biergerbedeelegung iwwerhaapt Sënn mécht, mussen d'Gemengen iwwert déi néideg Autonomie an d'Finanze verfügen. D'Gemenge mussen als demokratesch Institutiounen opgewäert ginn a méi Kompetenze kréien. Och op Gemengenniveau stellt sech d'Fro vun der Ëmverdeelung, net nëmme vum Räichtum, ma och vun de Kompetenzen an Entscheedungsrechter, déi weder outgesourced nach u Privatentreprisen ofgetrueden däerfe ginn. D'Gemenge mussen eng héich Liewensqualitéit fir all hir Biergerinnen a Bierger suergen, an dat duerch d'Erhale vun den ëffentlechen Déngschter. Konkreet. Konkreet heescht dat fir eis, Ëffentlech Ariichtunge sollen iwwert déi eege Gemeng eraus a jee nodeems och mat der grenziwwerschreidend Projete bëse maachen an d'Interessie vun de Mënsche garantéieren. Mir si fir Public-Public Partnership a wieren eis géint all Privatiséierungsversich. Bestehend Privatiséierunge vu kommunalen Dingschter, déi direkt an d'Kompetenz vun de Gemenge falen, mussen nees rekommunaliséiert ginn, och am Sënn vun der Autonomie vun de Gemengen. Beispiller, Energie, Müll, Transport, sozial Ariichtungen. Déi Lénk hunn an deene Gemengen, wou se vertruede sinn, sech géint d'Fräihandelsofkommen CETA an TTIP ausgeschwat a wäerten dat och weiderhin am A behalen. Wat d'Finazéierunge vu Projeten ugeet, mussen d'Gemenge sech ausser der Dotation de l'État an enger lächerlech niddreger Gewerbesteier aner Mëttele ginn, och am Hibleck op d'Ofschafe vu sozial ongerechte vum sozial ongerechte Kostendeckungsprinzip. Dat kann am Wunnengsbau sinn, dat kann bei kooperative Projeten am Sënn vun enger Économie solidaire sinn, dat ka bei Froe vun alternativen Energieressourcë sinn a bei Froe vun de liewenswichtege Besoine wéi Waasser an Energie, fir nëmmen déi ze nennen. Zum Waasserpräis hu mir jo scho méi laang virgeschloen, alle Leit de liewenswichtegen Deel vu 50 Liter gratis zur Verfügung ze stellen an da gestaffelt de Verbrauch bis 150 Liter zu engem verstännege Präis, a doriwwer eraus de Méiverbrauch méi héich ze taxéieren. Och déi sozial Ariichtunge wéi Maison Relais, Altersheimer, Kulturzentren a Sportinfrastrukture mussen an der Verwaltung vun de Gemenge bleiwen, fir och hei den Service un de Leit ze garantéieren, am Sënn vun enger breeder Participatioun a Verbesserung vun der Liewensqualitéit fir all Leit. an net fir datt privat Firmen sech d'Täsche fëlle kënnen. Dat bedeit, datt méi konsequent Projeten an Transitioun ëmgesat ginn. Och hei sollen d'Leit e Matsproocherecht kréien, andeems reegelméisseg iwwer d'Entwécklung vun de Besoinen an de Quartieren an den Uertschaften diskutéiert gëtt. Dat bedeit natierlech, datt déi paternalistesch gefouert Gemenge sech komplett ëmstelle mussen. Ëffentlech Biergerforen anstatt geheim Schäfferotssitzungen. Déi Lénk fuerdere méi Transparent, och um Niveau vun der Informatiounspolitik. Déi haiteg Kommunikatiounsmëttelen erméigelen et relativ einfach a bëlleg, d'Sitzunge vun de Gemengeréit ze iwwerdroen, fir datt d'Leit och d'Diskussioune vun de Parteievertrieder a vertriederinnen, déi jo gewielt sinn an am Fong jo am Numm vun de Leit, jo am Fong d'Leit vertrieden an net sech selwer, kënnen ze verfollegen a sech da selwer e Bild an eng Meenung maachen. Et gëtt vu verschiddener Säit ëmmer monéiert, datt wann dann eemol Biergerforen organiséiert ginn, wéineg Leit ginge kommen a sech géingen dru bedeelegen. Jo, dat mag sinn, mee och hei muss mussen d'Gewunnechten an d'Traditiounen opgebrach ginn. Wann déi néideg Bedingunge geschafe ginn, d'Prozesser reegelméisseg, systematesch duerchgefouert ginn an och den Impakt nohalteg an transparent ass, dann zéien d'Leit och mat. Et gëtt genuch Beispiller aus dem Ausland, Podemos, Barcelona, Ecomun, fir nëmmen déi ze nennen, wou et klappt, well d'Leit e reellt Matsproocherecht wëllen an aneschters eescht geholl wëlle ginn. Déi urban Gestaltung vum Liewen an eise Gemengen, ob oder ob net eng zousätzlech Strooss muss gebaut ginn, ob déi wéineg Gringzone mussen erhalen oder neier geschafe ginn, wéi d'sozial Ariichtunge musse verwalt ginn, dat sinn alles Froen, déi d'Leit direkt betreffen an en Impakt op hir Liewensqualitéit hunn. D'Leit hunn e Recht drop, däerfe matzeschwätzen a matzebestëmmen. Mir fuerderen dat Recht op Participatioun a Verantwortung fir all d'Leit. onofhängeg vun hirer Nationalitéit, hire Besoine, hirem Alter, hirem Geschlecht. Demokratie ass eppes Lieweges. Komm mir trauen eis, komm mir liewen d'Demokratie. Lieweg d'Demokratie mécht staark.